Татар телендә белергә тиеш дигән сүз. Сез дөрес әйтәсез, үзенең мәмләкәте, үзенең дәүләте булырга тиеш дип. Менә миңа күптән түгел Украинада булып кайтырга туры килде. Украинаның статусы, украин теленең статусы бар. Украинаның мөстәкыйль дәүләте дә бар. Ләкин Киевта украин теле юк дигән, юк диярлек дәрәҗәдә. Шуннан безне алып бардылар бер министрлыкка инде, милләтләр министрлыгында. Анда украинча сөйләшә. Гафу итәсез, мин ди, сезнең белән э, ни хөкүмәт кешесе буларак сөйләшергә тиеш менә дәүләт телендә ди. Менә Хрущев бит заманында әйткән иде, 50 елларда без коммунизмга урыс теле аша киләбез дип. Шуннан соң бит инде ул тотынды, тотындылар милли мәктәпләрне ябырга. Ә Украинада да бит, Киевта да бер генә э, Украин мәктәбе калган булган. Безнең Казанда да бер генә калган иде ул. Менә анда хәзер нәрсә эшлиләр? Беренчедән, дәүләт даирәләрендә э, кертә, кертәләр телне, чиновникларга әйтик. Ул да бик мөһим. Э, Икенчедән, бәлкем шунда ук Телевидение, элек анда бер телевидение, бер, бер генә канал сөйләгән украин телендә, ә хәзер анда 3-4 канал эшли украин телендә. Ягъни мәгълүмати яссылык киңәергә тиеш. Кеше бит, менә безнең мәгълүмати яссылык, безнең 90% русча бара. Газеталар, әйтик, телевидение, безнең телевидение, ничә канал рус телендә бара. Димәк, менә шушы әйберләрне булдырмыйча, хәтта дәүләтчелегең булса да, Статусың булса да, әле тел яши, киңәя дигән сүз түгел. Тапшыруыбызның башында юка гына бу сорауны күтәрмәдек. Менә мин Аяз абый Гыйләҗевне, язучыбызны бик каты хөрмәт итәм һәм бик каты юксынам. Бик ни өчен хөрмәт итәм? Менә безнең язучыларыбыз арасында аның гаиләсе, аның балалары татарча сөйләшәләр. Татарча камил беләләр. Ә мондый язучыларыбыз күп түгел безнең. Әтисенең э, э, китапларын аларның балалары укый алмый. Менә Искәндәр әфәнде, сезнең моңа фикерегез? Рух дигән сүз яңгырады, Гафур дөрес әйтте аны. Менә татарда рух дигән нәрсә юк, сакланмаган кызганычка, сынган ул. Күпчелек кешедә. Менә рух калган кешедә генә ул гаиләдә тел тәрбияләнә. Телгә ихтирам, ниндидер теге тарихи хәтер, үзаң булган гаиләдә генә татар теле яши. Димәк, кемдә дә, ниндидер гаиләдә татарча сөйләшми икән балалар, димәк, ул гаиләдә ул рух беткән. Мин шулай гына күрәм аны. Ә менә сезнең гаиләдә, сез инде урамда уйнап кайтасыз, урамда аралашасыз урыс телендә һәм өйгә кайткач та. Мин балалар бакчасына, русча балалар бакчасына йөрдем, рус мәктәбендә укыдым, университетта русча укыдым. Беркайчан да без гаиләдә русча сөйләшмәдек. Һәм хәтерләмисез? Безнең әби бар иде, безнең әти-әни татарча сөйләштеләр, бер беркайчан русча сөйләшмәдек. Аларның сезне сөйләткәннәрен хәтерләмисезме? Менә татарча сөйләшегез дип. Юк, беркайчан да әйткәннәре юк. Мәҗбүр итмәделәрме? Юк, атмосфера шундый иде. Атмосфера. Мәҗбүри рәвештә нимә, көчләп кешене телгә өйрәтеп булмый. Менә хәзер бик э, куркыныч күренеш э, татар балаларына татар телен чит тел кебек өйрәтәләр мәктәпләрдә. Чит теле кебек дәрес шундый керә, татар теле дип. Алар өйрәнәләр. Менә э, ул ничектер табигый булырга тиеш. Менә Искәндәр, минем абыем дөрес әйтте. Андый сорау туарга тиеш түгел гаиләдә. Өйрәтәбезме балаларны, өйрәтмибезме? Ничек инде менә мәсәлән минем әтием әни белән утырып шундый карарга киләләр икән. Мин күз алдына китерә алмыйм. Әти әйтә икән әнигә, әйдәле балаларыбызны татар теленә өйрәтик дип. Бу мәгънәсез сорау бу. Андый сорау туарга да тиеш түгел. Анары э, бер милләт турында бик нык уйланам, күп уйланам, ул э, чегәннәр милләте. Аларның дәүләте дә юк. Аларның тел статус дигән алар күз алдына китермиләр андый э, сүзне, яме. Аларның китаплары да юк. Бик бәләкәй милләт. Миллионнан артык кына, бөтен дөньяга таралган. Димәк, алар, алар бәләкәй-бәләкәй төркем белән генә яшиләр. Аларның бер, бер алфавитлары юк. Алар төр, төрле алфавитлар белән кулланалар. Ләкин бөтенесе дә телне беләләр, яхшы беләләр. Анда, аларда андый мәсьәлә юк. Телне өйрәнәбезме, өйрәнмибезме? Чигән милләте. Сәбәбе нәрсәдә? Чөнки аларны кәсебе бар аларның, ул кәсеп аларны берләштерә. Алар төрле югалсалар, алар кәсебен югалталар. Алар әйе. Община, җәмгыять. Строй башкан. Шулай, аларда строй башка, ләкин менә алар турында уйларга кирәк. Ә без статус дип әйтәбез, дәүләт дип әйтәбез. Бигрәк тә без урыс дәүләтендә яшибез. Урыс э, дәүләтендә, минемчә, э, сәяси политика э, татар телен ныгыту, татар телен үстерү дигән программа юганды. Безнең телләр турында законны караганда, Югары Советта 92-93 елларда безнең бер законыбызны караганда, минем чыгышка каршы бер депутат әйтте, Сезгә нигә кирәк ул? Әнә бит чегәннәр, менә нәкъ сезнең фикерне китерде, чегәннәр Мәктәпләре дә юк, әлифбалары да юк, беләләр. Мин анда үземнең җавабымны хәтерлим. Сүзгә сүз түгел, биргән җавабымны хәтерлим. Кызганычка каршы, бер бәлки без чегәннәрдән нәрсә белән аерылабыз? Аларга шул тел белгән кадәр дәрәҗә җитә. Ә без, татар халкы, гомер-гомергә белемгә, китапка омтыла торган халык булган. Үзенең белемгә омтылуы белән дөнья цивилизациясенә дөнья цивилизациясенә омтылу омтыла торган халык булган. Ул теге чегән кәсебе белән чикләнергә теләмәгән һәм шул омтылган үзенең максатына ирешү өчен ул үзенең теленнән ваз кичеп булса да башка телләрне үзе үзе белән янәшә яшәгән телләрне өйрәнергә мәҗбүр булган. Ул ваз кичү түгел, белемгә омтылу. Димәк, телне саклауның бердәнбер юлы шул. Халкыбызда калган икән, инстинкт дәрәҗәсендә, ген дәрәҗәсендә, менә бу нәсел дәрәҗәсендә калган икән, белемгә омтылу, цивилизациягә омтылу. Шул омтылу юлында ул үзенең телен очратмый икән, без телне коткарап кала алмыйбыз. Татар телен саклап калу өчен, менә шушы белемгә, гыйлемгә омтыла торган халыкның юлында татар теле һәр адым очрап торырга тиеш. Безнең югары уку йортлары булырга тиеш. Һәм югары дәрәҗәдә сәнгать булырга тиеш. Менә шул чакта, атлаган саен ул татар телен очратып барса, ул чакта телнең абруе үсәчәк. Ә бездә атлаган саен киртә, үзебезнең дәүләт Татарстанда куеп бара киртәне. Тапшыруда Николай Юковшев катнаша. Ул, минем ялгышмасам, татар сәнгатендә, татар театрында эшләүче бердәнбер урыс милләтеннән булган актер. Менә урыс театрларында татар милләтеннән булган актерлар бихисап. Сезгә нигә кирәк татарча белү? Менә мин уйламадым ул турыда башта. Үзенә үзе шулай чыкты. Татар авылында үстем мин. Э, урамда шул татар теле инде безнең, бакчада татар теле иде. Рус мәктәбендә шулай э, рус мәктәбен бетердем. Әмма дә ләкин менә 74-тә 10 еллыкны бетердем дә укырга керергә киттем театральныйга. Анда татар отделениесе гына иде. Миңа директор Арнольд Львович Шапир әйтә, әйдә ди, бер ел укы да инде, татарча беләсеңме? Әйтәм, беләм. Бер ел укырсың, армиягә китәрсең, кайтырсың, урыс группасы булыр ди. Менә китеп бардым, шулай кердем дә китеп бардым. Ул турыда уйламадым. Татар телем әйбәт и. Өч ел хезмәт итеп кайттым диңгездә, тагын килдем. Син кайсы курстан киттең, дим, әйтәм, Татар группасына киттем курсыннан. Вот шунда керди. Вот опять шунда эләктем татарлар арасына. Аннары гомердә уйламадым, әле ни шик бар, мин әйтәм, эшли алмам мин татар ни театрында. Шундый шик бар иде. Аннары укый-укый татар кыз белән таныштым, курсташ. Ул минем киләчәктә хатын булып чыкты. Уйламадым, гомумән. Менә шулай иттереп эшләп киттем татар э, театрында. Сез Әм... үскәндә урамда татарча аралаштыгыз, ә татарча. өйдә? Анда менә җиде урыс тора, и җидесе дә татарча сөйләшәбез. Җидесе дә татарча сөйләшә. Ә өйдә? А, өйдә анда нәрсә өйдә? Өйдә бер кереп чыгасың инде. А, а, ашар өчен генә теге. Анда спасибо. Әйе. Ә калган калган ни Ә урам хәзерге э, гаиләгездә, менә хәзер өйдә? Хәзерге өйдә менә ми- кызым бар, Аллага шөкер, кызыбыз бар. Ул менә паспортта бар штеге куялар, урысмы, татармы син дип паспорт алганда. Әйе. Миңа әйтә, мин не татарка дип куям. Татарча белә, Аллага шөкер. Хәзер кияүгә чыкты быел менә, быел. Татар җегетенә чыкты. Менә нәрсә дип әйтәсең? Сезнең э, фикерегез, ни өчен татарча, менә татар балалары татарча белми? Белми нәрсәдән килә. Аны действительно кемдер әйтте, мәҗбүр өйрәтеп булмый. Э, ана сөте белән кермәсә, миңа калса... Ул бит ихтыяҗ милли үзаңнан тора. Менә шушы милли үзаң булмау бүгенге көндә ихтыяҗны да тудырмый. Э, бүген менә дәүләт э, яссылыгында карап була бу проблеманы, ә шушы милли үзаңы яссылыгында карап була. Һәм дәүләт яссылыгына килгәндә, Дәүләтнең бит бер э, хезмәте бар, ул шартлар тудырырга тиеш. Безнең э, законыбызда язылган э, бер күләм дәрәҗәдә рус һәм татар теле укытылырга тиеш мәктәпләрдә һәм башлангыч урта профессиональ уку йортларында дип. Безнең шулай ук язылган дәүләт стандартларына тәңгәл килерлек дәрәҗәдә укытылырга тиеш рус әдәбияты һәм татар әдәбияты дип законыбызда. Шартлар тудыруга килгәндә, менә бу эшләр барысы да эшләнгән бит. Меңнәрчә ата-аналарга җавап бирергә туры килә менә Искәндәр Аязович әйткән сорауга. Ни өчен кирәк ул татар теле? Кирәк дигән сорау бит ул шушы милли үзаңның дәрәҗәсеннән туа. Ул туырга да тиеш түгел. Ул чыннан.